Beth yn y byd sydd yn digwydd wel ar hyn o bryd dyna sy'n digwydd gyda'r
Helo pawb! Heddi dwi'n mynd i siarad efo'r band Gwilym a dwi'n mynd i ffindo allan be maen nhw wedi bod lan i yn ystod yr adeg eitha bonkers ma a hefyd dwi'n mynd i cael nhw i agor lan A ffeindio allan be mae fe fel i bod yn y band Gwilym. So, helo pawb, sut da chi gyd?
Iawn, diolch. Brill.
So, chi wedi bod yn neud maes B o bell yng Nghaerdydd, sut brofiad oedd hwnna? Oedd yn reit hwyl, actually. Jade, cael mynd allan o tŷ, doedd? Oedd, braf cael chwarae eto.
A be oedd e fel heb cynulleidfa na? Oedd o'n hollol wahanol? Oedd o'n weird, ie.
Cos oedd a just camera ben oedd yna yn gwynaf chdi, gyda nhw'n masks yn bod i mar, reit, intimidating as wbeth da. Mae'n eitha awkward rhwng caneuon hefyd, achos fel arfer mae gen ti rhywbeth i bownsio off, ond tro ma yna just boi efo camera dda sy'ch chi, oedd just dead silent, oedd o'n weird. Oedd o'n really fab, nath chi'n neud job amazing, so da iawn i chi a siwr o fod o'ch chi'n falch i weld eich gilydd eto, fel hyn oed oedd o bell, dal neis gweld fi'n efo pawb. Gwynaf.
Bob tro bright gweld llyd ydy. A chdi, Jess. Oh.
So, o ran sgwennu caneuon, dych chi wedi bod yn neud unrhyw beth dros y we? O, oh, ni'n gwneud tair gwaith yr wrthos am, am fus. Gwneud ni dipyn o demos cael ei recordio. It's matter of, ie, yeah, mynd i studio do yna, hamro'n allan. Yeah. Yn eitha folder llawn instrumentals a syniadau, riffs a falle sydd yn cool. Ond ie, fel mae'n pobl yn dweud, fatha jyst mynd i studio a datblygu yn ydy'r job wan. A ffidio amser i gael gwneud hynna yn saff, I guess. Sut nath chi dechrau efo fel basis y can, fel nath rhywun dechrau efo chords neu geiriau, a wedyn chi gyd yn ado, neu sut, sut oedd y broses? O, dwi'n meddwl un o'n ni fatha, o, gyda ni un riff, a wedyn oedd Ifan neu Carwyn on the other end efo'r fatha gitar, so wedyn oedd o'n reitha anodd trio dangos i fatha Carwyn neu beth, be o'n i'n chwarae, a wedyn fo, gyda reid o fewn trwy'r laptop, bit bass, you know. Yn y cychwyn oedd o bach yn weird, cos oedd pob fatha, sut da ni'n neud hyn, rhywbeth oedd newydd i pawb. Ond unwaith oedd ni wedi dod i arfer o fo, oedd o'n weithio'n briliant, da. Felly bod ni'n cael y syniad y gan i lawr, diolch rili ots fatha byddi quality yeah. demo. Mae jyst yeah. cyn beth gen i ni rhywbeth i ddangos i y cynhyrchydd a bod ni'n hapus efo fo a mynd ymlaen. Yn happy days. Happy days.
Happy days.
So, cwestiwn i pawb, beth yw hoff gan chi perfformio? Dechrau efo Rhys, please. Swn i ddweud tenyn yn fyw, cys fatha, mae rhaid cool gar, wedyn mae'n massive drop yn diwedd, a wedyn da ni gyd jyst yn dda hamro'r distortion yn reit fyny. A wedyn mae'n just, mae'n mynd yn crazy, mae Llyr mynd yn mental ar y drums, a dda just... mae Ifan jyst yn, ti'n gwybod, gwallt yn mynd bob man. Mae Carwyn jyst reit cool, actually, ar y bass, i just chillin'. A mae Lleo, ie, yeah, mae o'r un peth, just chillin'.

Dwi'n dweud yn peth o llyr fyna ag yn ôl, achos dwi'n meddwl hwnna ydy'r can mwyaf cymleth swn i'n chwarae o ran y bas lly. A dwi'n jyst yn licio her i ddweud gwir da. So... ag yn ôl a Ifan? Dwi'n joio canu neidio, ond dwi'n meddwl Catalonia ydy'n hoff gan i

o leia. Dwi'n cofio gig um, Tafwyl yn clwb, na lle o'n ei solo. Bod yn deg, ddim solo fi oedd hwnna i wneud. Solo Ifan oedd o.
Na, dwi'n meddwl nath ni gytuno bod chdi'n mynd i wneud y solo. Na, nath gitar chdi... Dwi'n bod i fynd yn ganol. Dwi'n nes i dynnu fo ffwr, a fanna nath yr traddodiad o'ch chi'n tynnu gitar ffwr ddechrau. Cew, gra'r solo! Y trydydd cwestiwn yw, pwy sy'n cymryd y mwyaf selfies?

Dwi'n siŵr chdi dynnu llun o hwnna ni. Nath nhw holi, gawn i lun. Nath nhw... Dyna ti rhywun yn mynd gawn i lun ac yn disgwyl i ddyn nhw... A, oh, dwi wedi mynd yn goch i gyd rwan. Pwy sy efo'r moves gore?
Ti rioed wedi gofyn dwnsio lle? Fe dwi'n dweud yn selfish. Hey!
Garwyn, ti'n ennill! okay, pwy yw'r cerddor gore y band?

Y peth ola dwi eisiau ofyn yw os da chi unrhyw tips neu unrhyw beth i pobl ifanc sy'n watcho'r fideo yma, sut i ddechrau band? Ffeindio sŵn, dwi'n meddwl ydy'r peth gorau. Dwi'n meddwl wnaeth o gymryd amser i ni ffeindio rhyw fath o sŵn oeddwn ni'n hapus efo i gario mlaen a sgwennu caneuon yn. A ymarfer hefyd, so ti'n mynd i ffeindio dy sŵn trwy ymarfer gymaint â ti'n gallu, er bod ni'm yn gwneud hynna ar y funud. Ar y cychwyn, jyst ymarfer a gweithio allan chords, achos dydy can ddim yn gorfod bod yn gymleth, mae can neu yn gorau'r byd yn ffog chords, jyst uh, bod chdi'n ymarfer ac yn ffindio rhywbeth o amgylch fo a wedyn o hynny ffindio dy sŵn, fydde di a we wedyn. Diolch i chi gyd am dod i siarad efo fi, mae wedi bod yn lush catch o lan.
Diolch yn fawr iawn am watcho'r fideo ma, a cofio i hoffi'r fideo a danysgrifio! Hwyl fawr!